Abusuafoɔ, me mama kɔ abɛma mo daily dose of hot, sizzling, juicy entertainment gossip. Everything entertainment bi a ɛwɔ Ghana entertainment industry mu no yɛde ma mo hanom hot and fresh. Mepamakyɛw me din de AJ. Please before I start the news, mepamakyɛw ma mo werɛ mfiri sɛ mobɛ subscribe, ma like. na ma kɔmɛnte na afei nso ma san ahyɛ video yi ama yɛn ɛboa yɛn pia yɛn platform no ɛkɔ anim yɛda mo nyinaa mo ase sɛ da biara mo baa na mo bɛhwɛ yɛn na ɛnɛ news no ɛni enyan kakra na ɛma mɛka saa ne sɛ ɛm ɛnɛ it's about Yaa Jackson actress and musician Yaa Jackson ɛna I think sɛ ɛm ɛyɛ asɛm bi ato ababaawa yi kakra. video a yɛsɛkulate wɔ social media ma yɛhu sɛ abaayewa yi da kaa mu a obi ɛrekasa wɔ akyire oh obi nso ɛretwa video no wɔtry sɛ wɔbɛyi no afiri kaa no mu de no akɔ hospital na the way a ɔsi da kaa no mu no ani ɛrenyan kakra because nipa na ɔkasa wɔ akyire no na ɔkasa sɛ oh hospital wei nso a yɛbɛduruyɛ no nso wɔato mu. Ntsi which means sɛ abaayewa no ne ho aba asɛm kakra a ɛyɛ sɛ ohia urgent medical care. Na wɔduu hospital hɔ no na hospital no asɛ wɔato mu nti nipa no a wɔde no rekɔ no na nipa no wayɛ frustrated ankasa na ɔtrae sɛ ɔbɛtwe ababaawa Yaa Jackson afiri kaa no mu na the way a na osi da kaa no mu no na ani ɛrenyan kakra. Na wei na ɛcirculate wɔ social media na ebi mu ka sɛ oh wei deɛ sɛ yɛ publicity stunt kɛkɛ nanso the way a na abaayewa no si da kaa anim no mengye ndi sɛ wei ɛyɛ publicity stunt anaasɛ wɔn de pɛ ɛɛ sɛ nkurɔfoɔ wɔn de pɛ attention kɛkɛ wei deɛ mengye ndi sɛ attention bi na wɔn pɛ because the way a na ababaawa no da kaa anim a na wɔn try sɛ wɔn bɛtwe no afiri kaa anim de no akɔ hospital hɔ no na ani ɛrenyan kakra. Na which ever cases may be, sɛ ɛyɛ publicity stunt o, sɛ ɛnyɛ publicity stunt o, yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn de no bɛsie yie na ɔmma ɔhaw biara nto no na yɛnte asɛmbɔne biara. Na 2020 yɛ ara ankasa no, we are all frustrated. Yɛnhu afei yie na mɛmma owuo biara so ɛmma ɛmma mɛka ho. Anaa sɛ ɔhaw bi ama me to Yaa Jackson, Awurade mfa no nsie yie, whichever case it may be, yɛn nyinaa yɛnkae no wɔ mpaebɔ mu sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ ne ho na ɛmfa no o, sɛ deɛn na ɛyɛ no o, Awurankopɔn bɛhwɛ no na wama ne ho atɔ no. Abusuafoɔ, ɛnɛ news a mede brɛ mo, ɛnɛ ni a ɛyɛ Yaa Jackson, asɛ baabi a ɔda no anaa sɛ deɛ ato no no, ani ɛɛnyan kakra. na yɛmmoa no wɔ mpaebɔ mu. Nhomakyɛw, Ɛha na mede mo daily dose of hot, sizzling, juicy entertainment gossip besi. Anything entertainment bi a ɛwɔ Ghana mu entertainment industry mu, yɛde ma mo hanom, hot and fresh. Sɛnea mesi kae no, please don't forget to subscribe, like, comment and share this video. Adɔma na ɛda video no ase no, mpawakyɛw fɔ nsa bɔ so sɛnea ɛbɛyɛ a yɛposti video biara mobɛte yɛn nka na moahwɛ ama yɛn. Abusuafoɔ, medin de AJ. Ɛha na mede mo